Pan fi'n cael job fel trainee nanny yn yr Hippo Air, y nursery posh yma yn Caerdydd, mae Darren yn mynd â fi i Pizza Hut ar Queen Street, prynu massive pizza i fi, a all you can eat ice cream. A fi literally yn teimlo fel Beyonce. Different story o bore fi'n dechrau'r job cofio, palms fi'n sweto, calon fi'n mynd. Ond fi'n gwneud e. A fi actually'n really hoffi e, brain fi'n teimlo'n buzzy a popeth, a ma' Peggy sydd bia hip a wair yn like hollol lush. Mae un o'r mamau cerys yn gofyn i fi edrych ar ôl merchu Begw hyd yn oed cyn a ar ôl am ei thrimfa. A fi mor chuffed bo hi wedi ddewis fi o'r aunties i gyd. Wythnosau cyntaf fi yn y lle yna yw amser gorau fy bywyd. Mae Darren yn dechrau sortio hunan e mas hefyd. Wedyn, mae mam fe'n marw. A fi literally'n gweld solar newid lliw o flaen fi. Mam fe sydd wedi rhoi'r holl second chances i fe. Y menyw nef cymryd e mewn ar ôl fe dod mas o'r carchar. A mae bywyd e'n literally cwympo i pieces. Un bore, fi'n casglu begw o tŷ hi, a mae Ceres yn edrych yn ffynnu arno fi. Os na wynt rhywbeth ar dy siaced di? A fi fel, na. Ond fi'n gwybod yn iawn beth yw e, weed Darren! Fi mor grac gallai fi punch o ffenest y car! Ond fi ddim yn. Fi just yn preso play ar y Cwm Rita Rosin CD, drawno fy hunan yn songs y dau dina sy'n canu o'r gogledd. Amser cinio, mae ffrind fi Eric yn dod i gweld fi. Dweud i fi bod Darren lawr Fairwater Police Station. Fi'n tecstio Cerys i dweud, fi mor sori, ond fi methu casglu begw heno. Mae Darren yn dod mas. Dweud mae gyd am brawd e, apparently. A ni'n mynd nôl ar y bus heb dweud dim. Y noson hwnna, fi'n cael dau missed phone call a un text message. Achos fi wedi gadael gwaith heb gwneud y trefniadau cywir, does gyda Pegi ddim dewis ond gofyn i fi aros bant o'r gwaith. A wedyn, as if bod e'n digon o mess ar plât fi, mae Cerys, mam Begw yn tecstio fi yn dweud oedd hi'n siomedig fi wedi canslo mor last minute a bod contract fi'n mynd i dod i ben! Fi'n fuming. A mae mam yn livid hefyd, dweud bod fi'n stupid i redeg rownd am Darren. Truth be told. Mae mam yn iawn am Darren. Mae problems yn dilyn e pob man. Y diwrnod wedyn, mae Darren yn gweld bod fi'n upset, so mae'n mynd â fi mas am fresh air. Gofyn beth sy'n bod. A fi jyst yn dweud ie. Mae popeth drosodd. Ni eisiau pethau gwahanol. Next thing, mae off fel bolt o lightning. Darren, fi'n gweiddi! Darren, please! Mae Karen troi drosto pimp gwaith. Apparently. Dyna beth mae'r paramedics yn dweud. Mae'r dyn hwnnw'n gweld fi. Consultant. Gofyn os taw fi ydy'r next of kin. Fi'n explaino bod mama wedi marw a brawd yn y carchar, so... Ie. I guess mai yn fi. A dyna pryd mae'n dweud e, yn araf iawn, bod Darren byth yn mynd i bod yr un peth eto. Cwpl o oriau wedyn, mae'n deffro. Edrych arno fi fel mae byth wedi gweld fi o'r blaen. Fel babi bach. Sydd methu ffind y geiriau. A byth yn mynd i gallu. Dy waith di yw hyn? Tydi a'i boddodd? Bu hon yn chwaer i mi. Yr unig un na cheisiodd elwa arnaf, ond estyn llaw a maddau. A mynd i'w byd heb elliw bai! A fyny di fy moddi innau yn awr? Ai mi yw'r wraig anffyddlon gynta erioed? Yr wyt ti'n ddewin, Gwydion, yn ddwfn dy ddisg, yn rymus a rhyfygus i rwymo natur, a chwarae ar pwerau sy'n y creigiau i beth? I borthu chwant. Roedd gennyt nai. Fe hoffaist ef yn fwy na'th blant dy hun. Mynnaist blygu'r elfennau i foddio dy falchder. Herio tynged, roi hyd ar donau'r môr, rheibio ysbryd y fforest yn wraig o gnawd. Felly fe'm clymwyd innau i weini'n geithferch, i roddi plant i'th nai, i sefydlu ein linach. A'i suo i'r nos i anghofio anffawd ei ach. Ateb fi! Gwydion! Oni dyna'r cynllun? Roedd tynged ar fab ar ei anrhod na chai ef wraig fyth o blith merched dynion. Na magu mab. Ildiau ef ddim i'w dynged, nac ef na thithau. Daliwyd fi yn arf. Yn decl yn eich dwylo i dwyllo ffawd. Ai mi a fi'n annaturiol? Ai cam i mi a wneithir yn ôl fy anian? Ymbiliais arno. Y llanc nas gwnaed i'w garu i edrych arnaf am hoffi unwaith er fy mwyn fy hun. Ond mynnodd yntau ganu i'w etifedd, a dweud ei stori ola wrth air ei obaith. Ni ddoi ef o yfori ei freuddwydion i mewn i heddiw. Gwag, fy nghalon i.